Wel, noswaith dda i chi gyd. Yn dwyn hyfryd i gweld ein gilydd unwaith eto yn Capel Bethel a Capel ar Agor. Er, y cyfan ar newydd wedd, wrth gwrs, yn fan. Mae'r capel wedi ei glanhau a'i ddiheintio gan dîm proffesiynol o Pinsent. A diolch i Elma am drefnu hynny. Treni nad yw i'n bod i methu dod yma heno a i weld y cynulliad. Diolch hefyd i Ann, Dylan a Gwynfor am baratoi'r holl fesurau diogelwch er mwyn cadw pawb yn saff. Yn anffodus, mae'n gweinidog methu bod yma heno oherwydd anhwylder, dymuniadau da iddo am wellhad buan. Mae rhai aelodau hefyd Ddim yn teimlo'n ddigon hyderus i i ymuno â ni eto. Dymuniadau da iddynt ŵyr. Cawn eu gweld yn fuan gobeithio. Mae'n braf i'r Cant groesawu Dewi ato ni heno, Dewi Morgans Phillips. Ein cwr diolchgarwch ni. Rydym yn gwerthfawrogi yn fawr eich bod yn dod yma heno ar amser mor bryderus â hyn. Diolch yn fawr i chi. Mae Delyth yn briod a romp ac mae ganddynt fab a chanmlwyn sef Tryfan. Maent wedi bod yn byw yn Llambed tan y gweddar a wedi bod yn gefnogol iawn i lawer o weithgareddau'r dref a romp a Delyth wedi bod yn faer am aeres y dref. Beth am bellach i chi? O'n ni'n bennu diwedd y mis ma. O ddiwedd y mis?
O reit, o'n i ddim yn siŵr beth mae'n digwydd nawr. Ie. O, da iawn. Ond mae nawr wedi symud yn ôl i hen gartre Dafydd yn Brenwallet ar Sarn. Pob hapusrwydd hapusrwydd i chi yno fel teulu bach. Diolch. M- mam llawn amser a ffermwraig rhan amser yw disgrifiad o Dafydd, ond falle rhagor o waith yn y fferm nawr ar ôl symud mae'n debyg. Mae'n aelod ffyddlon a gweithgar yn Oddfa

Nawr mae wedi pregethu yn ym slippers cyn hyn, hynny yw, wneud recordiad mlan llaw yn dyfe ar gyfer YouTube a Facebook, ond ch'mod dyma'r tro cyntaf erioed i fi wisgo rhywbeth fel hyn o'm mlan i yy i bregethu. Beth bynnag, ry'n ni gyd yn gorfod ym, yy, ymateb ac ymdopi yn dyn ni fel fel ma'r sefyllfa yn mynd rhagddi, yym ond diolch i chi beth bynnag am eich cefnogeth ac am eich gwrandawiad. A mae rhyfedd iawn iawn dod at ein gilydd, enwedig i gwrdd Diolch Carl, cheb ein bod ni'n canu! Wel, fi'n gweld hi'n beth withig iawn. Felly, mae'r ddau ofan 'ma, dyw o ddim llais i yn siarad, mwy neu lai, drwy'r nos, byddwch chi, heb bo' chi yn cael egwyl o gwbl i uno i ganu mawl a stretsho'ch coesau i sefyll ar eich traed i ganu. Felly, wi'n mynd i ddyfynnu. Wel, fydda i'n dyfynnu ambell i emyn yn y bregell ac yn y weddi p'un bynnag. Ond wi'n mynd i droi at emyn rif 67 i ddechrau. Mae 'na groeso i chi, os oes 'na lyfrau emynau o'ch blaen chi, i ddilyn y geiriau gyda fi. Emyn o fawl gan Elfed i ddechrau cwrs Diolchgarwch 2020 yma yn Bethel. Molly Anned uchelderau'r nef yr Arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn i foliant ef drwy'r holl ddyfnderau maith. Canmoled disglair sêr di-rydd oedd hyneb meddwl Duw, ac yn y dagre dwedwn ni mai doeth a chyfiawn yw. A mi sancteiddrwyth moler ef gan gôr seraffied fyrdd. Atebwn inne ac un llef mai sanctaidd yw ei ffyrdd. Cyd-uned yr angylion glân ei ddeddfau i fawrhau, gweddïwn inne gyda'r gân am ras i ufuddhau. Trwy'r nefoedd wen, o oes i oes, Canmole'r cariad Duw. Fe ganwn inne wrth y groes, Mai Duw y cariad yw. Molianed uchelderau'r nef Yr Arglwydd am ei waith, A cherdded sŵn i foliant ef Drwy'r holl ddyfnderau maith. Wel, emyn fel 'na felly i ni gael dachrau yn cwrdd. Nawr yr un peth, falle byddwch chi'n falch o glywed bod hynny bregeth newydd sbon i chi yma heno. Wi ddim yn gallu gweud hynna bob man wi'n mynd i fi, wi'n cael good mileage o bob pregeth. Ond i chi, mwy na lai, yn cael premier yma heno, achos fe, bore yma fi es i'n recordio ar gyfer oedfa ddiolchgarwch bbc Radio Cymru. Felly, wn i'n mynd i ddibynnu ar yr oedfa ohono i chi yma heno, felly meddyliwch chi os bydda i'n dilyn y papur yn eitha caeth achos bo fi di sgrifennu'r oedfa fwy ne lai fel sgript. Oedfa i ddiolch am y cynheia yn draddodiadol yw'r oedfa ddiolchgarwch. Ac wrth gwrs mae da wahanol ardalodd yng Nghymru traddodiade a'u trefniade eu hunen. Wel, falle bod chi yr, o'r un anian, o'r un cefndir, o'r un traddodiad falle â finne, achos fel merch ffarm o ganol Ceredigion, oedd 'na bwysles mowr ar ddyrnod y cwrdde diolchgarwch yn y ddiamhlentyndod i. Ond wrth gwrs, mae plwyf Trefilan a plwyf Nantchwynllif, fel y plwyf i rownd Fferin wrth gwrs, wedi colli i naws ysbrydol ac ieithyddol. Ond mae'n rhyfedd y ffordd mae'r rhod wedi troi ac mae'r cylch wedi cyfannu, achos fel wedodd Mary yn ei chyflwyniad i fi newydd ddychwelyd adre, wedi cyfnode ym Bangor ac Aberystwyth a Llambed, rydw i a Rob a Tryfan wedi gwneud ein cartre ni ar yn ffarm deuluol i, uwch Dyffryn Aeron. Ac ar ystod yn fam, wi wedi penderfynu aros gytre a ffarmo. Ond, a dyma'r disclaimer falle, ma' arna i ofan does 'da fi fowr o ddealltwriaeth na phrofiad am hau a medi, yn wahanol i rai ffermwyr wi'n gweld yma heno. Ond yr hyn ma' 'da fi dymud o wybodeth amdano fe serch hynny yw bugeilio defaid. Ac er mor gyfarwydd yw damneg y ddafad golledig i ni gyd, wy'n ymwybodol iawn nag yw e'n ddewis amlwg ar gyrdde cyrdde diolchgarwch. Ond, beth am i ni oedi am ychydig a gwerthfawrogi mor fowr yw gofal a chariad Duw tuag ato ni? Ac os nad yw hynny'n destun diolch, wel, sa i'n gwybod beth sydd. Felly, dyna ddigon o ragymadroddi, gwedwch chi. Wi'n mynd i droi nawr at Luc pennod pymtheg, adnodau un hyd saith. Dameg y ddafad gwalledig. Felly, Luc pennod pymtheg, adnodau un i saith. Yr oedd yr holl gasglwyr trethi a'r pechaduriaid yn nesáu eto i'w wrando arno. Ond yr oedd yr ysg- y Phariseaid a'r Ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd, gan ddweyd, Y mae hwn yn croesawi pechaduriaid, ac yn cyd-fwyta gyda hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt, Bwriwch fod gan un ohonoch chi gant o ddefed, a digwydd iddo golli un ohonynt, ond nid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi. Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddyn llawen, yn mynd adref, ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud wrthynt, Llawelhewch gyda ni, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yn yr un modd, bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n ei difarhau, am ag y naw deg a naw orau cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Wel, bydde di ddim yn diffio y darllen a'r gwrando o'i aire heno ma. Amen. Gadewch chi ni gydweddio. Tydi sy'n deilwng oll o'n can, fy nghriwr mawr am Dyw. Dyddoniad di o'm hamgylch maint, bob awr yr wyf yn byw. Diolchwn i ti Dduw am Gymru, i harddwch a'i hamrywiaeth. Cawsom wlad i'w chadw, a diolch i ti am ein iaith a'n diwylliant cyfoethog. Diolch am dir sy'n addas ar gyfer ffarmo a bugeilio, Diolch am roi dawn i wir a gwragedd i drin y tir ac i ofalu am anifeilied. Diolch am drafodiad hir o amaethu. Diolch am yr etifeddiaeth ac am y cyfle i ni heddi gael bod yn stiwardied. Ond cywilyddion nad ydyn ni bob amser yn stiwardied da. Ma fi, ni fyw am y troion i ni wedi cymryd mantes ac wedi cam-drin dy greadigaeth. Gyda gofid y sylweddolwn ni yn dallineb ynghylch dyfodol y blaned hon. Hyd yn od os nad i ni'n deall gwyddoniaeth ac eangder y bydysawd. Helpa ni weld bod i ni gyd ran yn y gwaith o gadw'r blaned hon i anadlu yn rhydd ac yn rhwydd. Diolch i ti Dduw am law a hyn dda, am fwyd a chysgod a dillad, ac am bopeth i ni'n ei gymryd mor ganiataol. Diolch i ti am dreigl y tymhore. Ac er mor ryfedd yw hi arnon ni 'leni, diolchwn ein bod ni'n gallu oedi i sylwi ar y brydferthwch dy greadigaeth. Er bod ein patrwm byw ni wedi gorfod newid medd wedi stop mewn sawl maes a chymdeithas. Diolch nad wyt ti byth yn darfod. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. I ni'n teimlo hireth am gael uno i ganu yn y noddolde. Llanw'r calonnau gyda mawl a diolchgarwch i ti. Diolchwn i ti am dechnoleg ac am wahanol gyfryngau i'n cadw ni mewn cysylltiad gyda'n anwyliaid. Diolchwn i ti am ddiddanwch y rhai sy'n agos aton ni. A diolch y bo ni fel eglwysi mewn sawl cylch wedi gallu dal ati a pharhau i gynnal yn gilydd drwy'r haf ac yn awr yn yr hydre. Ond gyda'r dydd yn parhau, y tywydd yn gwaethygu, a dim arwydd eto bod y coronavirus yn gollwng ei afael, y'n ni'n pryderu shwt fydd hi arnon ni dros y gaeaf. Helpa ni i fod yn amyneddgar, ac i fod yn obeithiol, gan bwyso ar yr addewidion sydd i ni yn yr Ysgrythyrau. Rwyf yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes, nac yngylion na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusderau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a griwyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Yn ŵyn o'n etifeddiaeth ddaearol, i ni'n diolch am bo' ni'n cael rhannu o'th gariad eithafol di tuag ato ni. Do, carodd Duw y byd gyment nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. I ni'n Cymry bendithion y bod i gyd yn bwysig yn dy olwg di. A helpa ni gofio nad oes 'na neb ohonon ni'n well na'n gilydd. Maddau i ni pan fyddwn ni fel y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ein gilydd, yn teimlo'n hunan-gyfiawn ac yn hunanbwysig. Wrth inni roi ein diolch am y caneuon, helpa ni weld ein cyfrifoldeb fel aelodau o Braidd y Bugel Da. Bydde dyn ni sylweddoli nid yn unig ein braint o gael perthyn i'r gorlan, ond hefyd ein braint o gael bugeilio'n gilydd, i helpu'n gilydd, i arwain a thywys eraill at Iesu i'r Bugel Da, Ac i beri ninnau'n bersonol i adnabod e yn well. Diolch, Arglwydd, am bawb sydd yma yn y capel hwn, ac am unrhyw un fydd yn gwrando ar yr oedfa hon mas o law. Bendithia ni, bob un, a gwrando hefyd ar ein disylwiadau personol ni. Ar ei drigor efe yr ydym oll yn byw, gan hynny dewch a llawenhewch, cant da yw Duw. Amen. Wel, os ych chi eisiau troi at eich llyfr y myned to, fe drown ni at emyn 62, emyn 62.

Fy mharwedd i bob awr rhy llwybre i gyfiawnder pur er mwyn i enw mawr. Pe rhodiwn drwy y dyffryn di, nid ofnwn ddim o'i fraw. Fy nghysur a'm hamddiffyn yw fy migail sydd wrth law. Yng ngŵyr fy ngwrthwynebwyr oll a rwyaf o'r ydyn ni, Ag olew ira ef fy mhen a'm ffiol llawn yw hi. Daioni a thrugaredd Duw a'm dilyn ar fy nhaith, A chaf gartrefi gyda'm tad i dragwyddoldeb maith. Wel, mae'r Beibl yn y dysgu ni taw dod yma er er mwyn ni, chi a finne, nath yr Iesu. Achub, cadw, amddiffyn, gwella, mae'r Testament Newydd yn llawn enghreifftiau o'r fath. Ac mae Iesu'i hunan wedi gweud yn blwmp ac yn blaen yn Luc penod 19, Daeth Mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Nawr chi a finne wrth gwrs yw'r ddafad golledig yn y ddameg. Ry'n ni gyd yn gwybod am grwydro ac am gweld man gwyn man law ynddi ni. Gydag hyd yn o'd fwy o ysddfa ynon ni leni siwr o fod i grwydro ers y cyfnod clo a ninne heb allu teithio'n bell o'n cartrefi. Os y'n ni'n onest, y'n ni yn ôl y natur ishe cilio oddi wrth Dduw. Nawr ystyriwch pan o'ch chi'n pryfio. O'ch chi wir ishe mynd i'r cwrdd? O'ch chi wir ishe dysgu am Iesu? Shwt o'ch chi wedyn wrth dyfu'n oedolyn yn ystyried y'ch tynged? O'ch chi'n barod i dderbyn eich bod chi'n fechadur? A gyda chymint o bwyslais arnon ni ar wneud yn dda yn academedd, does dim rhyfedd falle y môn ni'n cael anhawster i ddeall na fydde'n gorau ni fyth yn ddigon da i gyrraedd y nefoedd. Syniad estron o bosib i ni oedd nad oes raid i ni'n bersonol ymberfalu yn y nerth ni'n hunain, Ond bod Iesu wedi gwneud y gwaith droson ni yn marw ar groes Calfaria, a'n bod ni felly yn iawn gyda Duw. Bugel oedd yn barod i aberthu'i hunan er mwyn ei braidd a'i gwarchod rhag gwneud drwg iddyn nhw'i hunen. Mae ffensys yn bethe eithriadol o bwysig ar y ffarm. Mae'n rhaid i'r clawdd ffin fod yn saff, mae'n rhaid i ffiniau'r ceie fod yn sownd. Fel arall, bydd defaid yn siŵr o grwydro a chreu ffwdan diangen. Dyna'i natur nhw wrth gwrs, un yn mentro a'r lleill yn dilyn. Ac onid dyna yw ein natur ninne? Yr ys yn blant bach, yn tuedd ni yw gwthio ffinie ac efelychu yr hyn a welwn ni. Gwaith y bigel yw cadw defaid o fewn y gorlan. A diolch byth, dyna ma Duw yn ei wneud a ninne. Ma gyda ni ryddid i grwydro, dyn ni ddim yn cael yn caethiwo yn aml iawn, ond ma Duw yn gwneud yn siŵr nad y'n ni'n mynd ar ddisberod. Ond hyd yn nod pan 'y ni'n credu bod dihangfa neu os ewn ni i berig, mae Iesu y Bugel Da yn sylwi. Mae dameg y ddafad golledig yn cynnig cysur i ni fod Duw yn yn adnabod ni, ac yn fwy na pharod i ddod i wylo amdanon ni a'n cario ni nôl adre yn saff. Mae Iesu, y Bugail Da, yn estyn allan aton ni'n unigol ac yn yn cario ni drwy bob llethr a chraig a chors. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. Bydd pob Bugail Da yn adnabod ei braidd, ac mae 'na sawl ffordd i wybod i bwy mae'r ddafad yn perthyn. Y dull traddodiadol yng Nghymru, wrth gwrs, yw'r nod clust, gyda ffermwyr yn adnabod nodau clust i gilydd. Mae paent ar wlân y ddafad yn rhywbeth amlwg, syml a gweledol. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae tags yng nglustiau'r ddafad yn angenrheidiol, gyda rhif adnabod penodol i bob diadell. Tybed ydyn ni fel defaid i'r bugail mowr? Oes rhywbeth amdanon ni sy'n gallu dangos i bobl eraill ein bod ni'n rhan o'r praidd arbennig hwn? Wel nawr, does dim byd o wahanol i ni o ran pryd a gwedd, am wn i. Mae rhai wrth gwrs yn defnyddio symbolau fel arwydd o'u ffydd, Yn gwisgo croes, fe welwch chi bysgodyn ar ambell i gar. Bydd rhai gweinidogion yn gwisgo colur ac offeiried yn berchen ar wisgoedd arbennig. Ond yn wahanol i rai crefyddau, dŷn ni fel Cristnogion ddim yn rhoi pwys mowr ar shwt dŷn ni'n edrych neu beth 'yn ni'n ei wisgo. Ond mae shwt i ni'n ymddwyn yn bwysig, oherwydd i ni, gobeithio, yn cael ein arwain gan yr Ysbryd Glân ac yn dilyn Iesu. Diolch, wrth gwrs, am gael yn adnabod fel defaid sy'n perthyn i braidd y Bugel Da. Yng ngeiriau Morgan D. Jones, O galw heddiw nghyd ti'r Bugel Mawr, Dyddiau dechrau llesg o gyrra'r llawr. I'th gorlan glyd yn unfryd gad i'n ddod, a dyro arnom ni dy ddwyfol nod. Y ddwyfol nod yna wrth gwrs yw nerth Ysbryd Crist i'n galluogi ni fyw yn fwy tebyg iddo fe. Yn ogystal ag adnabod ei braidd, bydd pob bugel da yn ateb anghenion y ddafad. Mae'n darparu pethau angenrheidiol fel bwyd a dŵr a chartre. Mae'n darparu anghenion meddygol, yn rhoi dos, yn trin traed, yn cneifo, yn mynd â dafad at y milfeddyg pan fod angen. Mae'r bugel yn cadw defaid yn ddiogel rhag peryglon a rhag anifeiliaid gwyllt. Sylwch nawr arnon ni. Odyn ni yn... Uh, sylwch nawr arnon ni. Ydyn ni yn cael bwyd a chartre? Odyn, er nad i ni'n gallu rhannu'n deg a chyfartal a'n gilydd. Ydyn ni'n cael elwa o arbenigedd meddygol a gwyddonol? Odyn. Diolch i ddawn a gwaith diflino y rhai sy'n gweithio yn y meysydd hynny. Odyn ni'n cael ein diogelu? Odyn. Cawn ni'n cysuro ac fe gewn ni gwmni Iesu ar y daith, er nad oes neb wedi addo bywyd rhwydd na gwastad i'r un ohonon ni. Beth bynnag yw'r peryglon a'r anawsterau y down ni ar eu traws, mae Iesu'n cynnig bod gyda ni. Nag ein condemnio ni, nag ei dwtwtio uwchben yn methiant, ond i gysuro ac annog a nerthu. A cofiwn fod Iesu yn ddyn i gydymdeimlo â'th holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Byddwn ni'n aml yn gweud bod ffarmo yn grefft cynta dynol rhyw. Mae hynny'n wir, achos fe glywn ni am fyd annedd ac am ffarmo defaid yn benodol yn llyfr Genesis. Bu ger defaid oedd Abel a Cain yn trin y tir. Fe welwn ni drwy'r Beibl sôn am fugeilio ac am ddyfed. Abraham, Jacob, Moses, Dafydd, Amos. Ac fe welwn ni yn hasiant Nadolig yr Ysgol Sul yn flynyddol fod i'r bugeiliaid le amlwg yn stori'r geni. I ni fel Cymry, o bosib, wedi laru gyda'r stereoteip ein bod ni'n wlad llawn defed. O stereoteip nemidol, allwn ni ddim dianc rhagddyn nhw, achos mae'n debyg bod rhyw ddeg miliwn o ddefed yn y wlad 'ma. Sylweddolwn i hefyd, fel Cymry Cymraeg, bwysigrwydd y diwydiant a meth i'r iaith. Yr wythnos ddiwetha', cyhoeddwyd bod 43 y cant o weithwyr amaethyddol yn siarad Cymraeg. o'i gymharu ag 19 y cant o'r boblogaeth yn gyffredinol. Ond nag yw'r modd laud i'r ffermwyr o'r oedfa hwn, wrth gwrs. Yn hytrach, mawl i Dduw am ei roddion ac am ei gariad anferthol a diamod. I ni yma, i ddiolch am fwyd a diod, am gartref a chymdogaeth, am iaith a diwylliant, Heb sôn, wrth gwrs, am faddeuant a gras. Er bod ffermwyr yn weithwyr allweddol a diolch amdanyn nhw bob un, mae rhaid i ni gofio taw Duw sy'n rhoi bywyd, yn darparu ac yn cynnal. Fel y canodd Rhys Nicholas yn ei emyn, Maddau i ni oll am gredu mai 'ny ni sy'n cynnal byd. Fe sylwn i na bu'r ddafad yn unig sy'n golledig yn y Beibl. Mae Duw yn chwilio amdanon ni ym mhob man. Mae e'n chwilio yn y tŷ am y darnau arian, yn y byd am yr afradlon, yn Samaria am y wraig, yn Bethania am Mair, yn Capernaum am y canwriad ac yn Jericho am Sacheus. Does na neb ohonon ni y tu hwnt i afael cariad Duw. Yr arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna fy nefoedd am byth. Yn un o'i bregethau, mae'r enwog Daniel Rowland o Nantgwnlle yn pwysleisio cymaint yw dylanwad Iesu Grist ar fywyde ym mhob man. Mae e'n gweud, Efe a gysegrodd y tŷ yn ei genhedliad, yr ystabal yn ei esgoriad, y meysydd a chenadwri ei enedigeth, yr afon a'i fedydd, glan y môr trwy ddysgu, y dyffrynnoedd trwy iachau, yr ardd trwy weddu, y deml pan offrymodd, a'r mynydd pan ddioddefodd. Fel plentyn yn Ysgol Gyfun Aberaeron yn y nawdegau, oedd yna wahaniaeth mowr rhwng Hambons y wlad a Tony's y dref. Sa i'n credu fod y peth cweit mor wir am Lambed ac am yr ardal yma. Ond ta beth yw'r cefndir, neb ohonon ni. Wi'n dyfalu y gall y rhan fwya' ohonon ni uniaethu ein hunain ag englyn enwog Dic Jones. Os yw'r dre yn ddyhead a ddenodd ddynion o'r dechreuad, mae yno'n bawb ddymuniad i fyw yn glos wrth gefen gwlad. Mae llawenydd y bugel a'r ddafad golledig yn amlwg yn y ddameg. Shwt mae arnon ni heno yma? Falle fod 'na rai yng Nghymru heno sydd yn dyheu am gael dianc o gaethiwed a hwrlibwrli'r ddinas. Falle na fo' 'na eryll wedi laru ar unigedd ac undonedd y brynie. Falle fod 'na rai ohonon ni yma yn pryderu, efallai bod gwaith a gofalon yn pwyso arnon ni. Neu falle fod 'na eraill ohonon ni yn llawenhau mewn llwyddiant, yn mwynhau cwmnïaeth teulu a ffrindie ac yn diolch am iechyd. Ond gobeithio y gwelwn ni gyd, er mor amrywiol â bosib ein amgylchiade ni, bod un i le i werthfawrogi, i lawenhau ac i gyfri bendithion. Bydde Dŷ'r Arglwydd yn ceisio ein cynnal a'n cadw heddi a phob diwrnod arall, a bydde dyn ninnau'n ddiolch am y bugel da sydd wastad wrth ei waith. Clod yw enw gwbl neddus

rhoi gwerth at y casgliad a gyfraniad y casgliad. Bydd y cyfarfod nesaf yma ar y cyntaf o Dachwedd am chwarter wedi tri. Ond rwy'n iawn to chwarter wedi dim hanner nawr. Chwarter wedi tri? Yeah. Um, Dylan fydd yn cynnal yr oedfa os na fydd y parch yw Roberts yn medru bod yma. Rhowch eich enwau i Erin er mwyn trefnu serau eto. Yym, gadewch y capel wedyn ar ôl i ni orffen nawr, trwy'r drysau blaen, ac yym, a ca- a a un ar y tro ac yn cadw pellter o ddwy fetr. Yy, diolch i chi gyd am ddod, a diolch i chi eto, Delyth, a cadwch yn saff pob un. Diolch.

Llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithie d'aberth mawr. Yn d'aberth di mae'n gobeth ni o hyd, ni ddaw o'r ddaear ond llonyddwch brai. O hen gaethiwed barn rhyfeloedd byd, hiraethwn am y cymod sy'n rhyddhau. Tydi gyfryngwr byw rhwng Duw a dyn, rhwyn ein calon ras i fyw'n gytun. Cyd-fyw'n gytun fel brodyr fyddon rhan allgariad yn ein cynnal drwy ein hoes, na foed i'r arfog cry o'r thrymu'r gwan, ac na fo grym i ni ond grym y groes. Rhag gwau y dilyw tân o trugar ha, a thyred i'm gwaredu, Iesu da. A gras yng nghargrwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddol gyda ni oll, a phawb sydd yn annwyl i ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.